21 the Chin Times zohtu le ngaitu nan zatin nan kut kan in tlaih hna. Thawngchimnak kan thawk ṭhan la. Kan chim dingmi thongtlang tar pawl ka van chim hmasat la. PDF pahnih raltuknak in an kir lei ah puahkehnak in an nunnak a liam. Taiwan ah American MP luhnak cu China nih a el. Shan ramchak lei ah PDF Aya Khan a chet training dihnak puai an tuah. Russia Ukraine raltuknak ruang ah China chawlehnak 0.11% a tla lai. Cawimi tangka pawl cham ṭhan a hau ti lo tiah Mindat mipi uknak phu nih an thenh timi an si la. A hmasa bik ah PDF pahnih raltuknak in an kir lei ah puahkehnak in an nunnak a liam timi a si la. Shan ramchak lei Nongchu peng Nongchu PDF nih raltuknak an tuah i an kir lei ah ruahlopi in puahkehnak a chuak i PDF chungtel pahnih an nunnak a liam kong thawng theih a si. April ni kul zinglei simlam panga hrawngah PDF chungtel pahnih nih Nongchu Myanmar Economic Ban cu kuttuah bom in ralrinnak an va pek hna i ban a hngakmi SAC ralkap nih an van kah ve hna caah

Atu caan cu Nangchu khuachung ah sac ralkap nih venhim hlathlainak an rengh tuk i a thimi an inn zong ah thazaang tam nawn in an lut i checkhlatnak an tuah tiin Mizima in kan theih. Taiwan ah American MP luhnak cu China nih a el. April ni hleili Taiwan ah American palai phu an phanh hnu American le Taiwan kar phungning te i i pehtlaihnak cu China nih a el ṭhan. Taiwan President Tsai Ing-wen he i ceihmai ding in American MP paruk tal palai phu cu April ni hleili Taiwan an phanh hnu ah tu bantuk in China nih a leh hna hi a si. American Taiwan ikomh ṭuanṭinak, China tlerhkhawnnak le ramchung venhimnak he pehtlai in ramhnih hmuhning i ruahṭi dingah aa ruahchannak kong Taiwan thawngzamhnak CNN nih a langhter. China nih American le Taiwan kar phungning in khat le khat i pehtlaih ningcang cu lungthiang tein a el. American Congress phu chungtel hna nih American cozah i China ramkhat ca zulhphung he i ruang tein a ṭuan ding a si tiah China Foreign Affairs i chimnak nawl a ngeitu Qiao Lincang nih thawngfianhnak ah a rak chim. American hi China American ikawp thawngthanhnak number pathum tal langhternak pawl cu a zulh awk a si i Taiwan he phungning tein i pehtlaihnak ningcang cu a ngol i mah ṭih a nungmi lam hi a hrial ding a si tiah Ṭeu Lin Chen nih theihternak a tuah. Mah khuallam hi Taiwan hrangah American party pahnih ningin cohlannak a langhter tiah Taiwan ramdang le wunci nih a chim. American Hluttaw a lu bik Nancy Pelosi cu COVID-19 zawtnak nih a phanh ve caah Taiwan a kalnak ding caan suaimi cu aa let i ni tlawmpal rauh hnuah tu bantukin a chimmi a hung chuah hi a si. Sianlam chaklei ah PDF aya khan a cet ṭhening dihnak puai an tuah. Sianlam chaklei a hmet pakhatnak ralhmun a hmet zanga le hleinga PDF battalion aya khan a cet ṭhening pakhat thonghnih kul le hnih ṭhening dih caan hmannak puai cu April ni kul zinglei ah an tuah kong theih a si. Ni sawmli le ninga a raumi mah ṭhehning ahcun raltuk ning kong, ramkhel kong, i uk ning kong ti pawl an cawng hna tiah ṭhehning kaimi sinin theih a si. NUG tuahmi mah ṭhehning dihnak puai ah ṭhehning kaimi minung sawmnga le pakhat le aa pehtlaimi hmun i ralkapbu hna chungin an kai i ṭhehning dihmi ralkap Ral kal ningcang, a fum kal, a rang kal tiin salut peknak an ngei i venhimnak lei vuanci nih a ṭialmi carelnak zong an ngei. NUG nih hmunkip ah PDF battalion zahnih le sawmnga le pakua a dirh i penghmunhma latu PDF cu penghmun zahnih le sawmnga ah a dirh i khuapi le khuate a thli kaptu phu LDF Local Defence Force Zali le pakhat phu he pehtlaihnak an ngeih kong venhimnak lei ouanci U Yimun nih a chimmi cu mizim ah in kan theih. Russia-Ukraine raltuknak ruangah China chawlehnak 0.11% a tla lai. Russia Ukraine raltuknak i a hnuzul dirhmun ah China chalehthalnak thonghnih kul le hnih ah zero point eleven percent a tla la tiah China kum fatin chuahmi chawlehnak le tuaktannak catlap ah an langhter. Europe nichuahlei raltuknak ruangah thonghnih kul le hnih kum cun vawlei pumpi chawlehnak ziripuan eighty four percent le China chawlehnak ziripuan eleven percent a tlala tiah China cozah thonghram laknak i kum fatin chuahmi chawlehnak lei a hlankan in ruahdamhnak in March nihleili chuahmi ah an langhter. China chawlehnak cungah caan tawite chung cu a hmela nain ṭhanchonak caah cun ramleng pawngkam cu a hnok in a faak la kong zong an ṭial. China ram cu daihnak, venhimnak fek, a hrampi pawl le thazaang, cinthlak le bawmhchanhnak thazaang, a chepnak le a tluang i a hmunmi pehzulh in bawmhchanhnak pawl cu tlangtlak dingah papek in tuah ding kong ruahnak aa ṭial. Russia le Ukraine kar i kahnak a can ṭhan cuahmah lioah Russia chawlehnak cu American le NATO pawl nih phihpiak in a zizuhnak an tuah caah China cu Russia he a thli in an i hlat cang. Russia he i pehtlaihnak ruangah China company pawl cu American nih phihpiak le sulphawtnak a tuah te khawh men ti a phan ruangah kan hnute ah khan China stock share pawl a zuar hna. China nih chawlehnak cu ṭhanchoter dingin le tangkakawng pawl a hmunnak dingah zulhphung pawl cu ka zulh lai tiah biakamnak a ngeih tikah mah a tlami cu a hung ṭha ṭhan. China bank pawl ah American dollars hmannak nawl sungh dingah a si khawh lo bantukin China sehlei rianṭuan tampi zong American IT fimthiamnak cu thlah in sungh dingah a si kho ve lo tiah mizima in kan theih. Cawimi tangka pawl cham ṭhan a hau ti lo tiah Mindat mipi uknak phu nih an thanh. NLD cozah chan ah phaisa cawi a rak simi tangka pawl cham ṭhan a hau rih lo tiah Mindat mipi uknak phu nih an thanh. Miahsingyawng tang ka cawimi, fur caan cinthlaknak caah cawimi, cooperative ah cawimi tiah cozah sinah rak cawi a simi tangka vialte cham ṭhan dingin sac nih a hnek hna tiah theih a si i atu lio cu sac nih hramhram in uknak a lakmi ram pumpi in doh a si. Minṭep peng mipi hna nih sac he pehtlai in tangka cham a hau rih lo. Dothlennak a dih hnu cozah thar a dir ṭhan tikah cawimi tangka pawl chamnak ceih ṭhan a si te lai. Cun zuatkhalhnak dingah pek a simi saya pawl he pehtlai in Livestock and Medical Department nan CDM pawl nih an rak i thlakmi bia pawl Cun zutkhalhnak dingah pek a simi sia pawl he pehtlai in Livestock and Medical Department nan CDM pawl nih an rak i thlakmi bia pawl zong zeihmanh relpiak lo dingin Mintep mipi uknak phu nih a thanh. Sia pawl cu NLD chan ah khuami hna nih zohkhenh dingin pek a si i Atu cu Minṭhat mipi uknak phu ta a si tiah lak an si cang caah a zuammi hna zong nih mah miaknak caah hman lo ding in thanh a si. Minṭhat mipi uknak phu cu sac doh hnu ah a voikhatnak bik dirhmi mipi uknak phu pakhat a si ve.